Central Lairam Lawngtlai Dalairam Times mininan kut kan in tlei hna thong hi kularuk chia bazar ni na thong than na kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao ding kan in som hna thong than tu mang den sung Israel ram ah a liamcia pawl thla chungah ralhrang nih vanlung in voiza sawmriat leng bom a thlak caah Chinmi nu pathum le pa panga tiin minung pariat an nunnak a liam i minung hleisarih nih hliam an tuar tiah Chinland cozah Ministry of Social Development nih Chiappa Nikaw ah an thanh. Puthla chungah ralhrang nih vanlung in bom a thlak caah minung hleisarih hliang an tuar i ralhrang nih vawlei i an phunmi bom i lamh in minung pakhat a ke a bul. Ralhrang nih mizapi timh ciammam in bom a thlakhnawh hnami hi kan dohkal tiah an langhter fawn. Siaha Ziping Riam Hun nih ca biapi cu Mara caholh in an chuah ve lai. Thonghnih kul ruk chia pa ni sarih ah Deputy Commissioner Siaha District nih thil biapi ca in chuahmi cu Mara holh in chuah telh ve ding in nawl chuah a si. Mara Students Organization MSO General Headquarters Siaha nih nawlnak an tuah bantukin Deputy Commissioner Office Siaha nih mizapi theih ding thil biapi ca in kan chuah tawnmi cu Mara holh hmang nih an theihthiam ve nakhnga Mara holh in chuah telh ve dingin Beauty Commissioner Office ah rian ṭuan officer le staff vialte kan in theihter hna tiah Abraham Beirazi khi ti Additional Deputy Commissioner Siaha District nih minthut in a langhter. Central Ianglai Association hruaitu hna nih 33 kV substation chonhu an veh. Thonghnih kul ruk chiapa niruk zanlei ah Central Ianglai Association hruaitu hna nih Chonhu hmun ah um 33 kV substation an veh. Hi caan ah hin Vice President, General Secretary, Assistant General Secretary, Treasurer, Finance Secretary le CEC members minung panga an kal kho. PNE lam lei in Pu David Chakma EE le Pu MS Dong Liana SDO le rian ṭuantu nih an rak don hna. Pu Ti Ro Hlupuia Vice President COLA nih cun PNE ṭuantu vialte rian ṭuannak cungah lunglawmhbia a chim. Rianṭuantu Thadi Zaang Bat Ning le i manh lo ngaiin an um hi kan theih tikah kan hna ngam in kan i lawm tiah a chim. Pu JS Lalrindika, General Secretary nih rianṭuantu hna nih harnak kan neih cun CULA nih a ti khawhmi a um ahcun a zaam lai lo. Harnak a um ahcun i chimhchawn tawn siseh tiah a ti. Lawngtlai Power dirhmun ceihmainak neih a si. Rianṭuantu hna nih harsatnak an ton tawnmi report an pek. Lawngtlai District nih power ṭhiṭha kan ngeih lo ning silhnalh dingah khuiva lei in power peknak Tha Ti Chu KV si tawnmi cu Uan Tha Ti Chu KV ah upgrade dingin hmalak cuahmah a si. Rian zung eighty five percent lim a si cang. Caan rau lo te ah lim a si lai ruahchan a si. Bungtlang South Lane power kan hmuh tawnmi phawtzamh a si ahhin current a der ngaingai. A ruang cu line a sau tuk caah voltage a um tawn caah a si. Uanthate cu KV ah upgrade timhnak rian kalmi ah thilri biapi hna a tlau tawn caah rian hi a dih kho zau lo. Central YLA nih cun hihi thil biapi taktak ah a ruah hlei ah ram ral ah a ruah. Rian hnahnok hoi in a ummi cu a herh ningin ṭuanvo lak timh a si. LADC CEM Pu C Lal Sawmzuala nih Lighthouse All Building dirhmun a zoh. Thawngni kul ruk chiapa ni kwa ah Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM Pu C Lal Sawmzuala nih Lighthouse All Building a hmun ah zo i building hi a ṭhing ngai cang caah remhṭhat haumi cu a herh ning in remhṭhat kan i zuam lai tiah a chim. Pu Ci Lal Sawmzuala nih cun Lighthouse cu kan ram le miphun caah le mizapi caah hmun biapi ngai a si. Rianṭuantu zung an ba ngai tawn tiah kan theih. A si khawh chung i zuam hram u. Lighthouse awl building hi a seknak a sau ngai cang. Ruah lakah hnangam lohnak a um caah a muici zong a rawk ngai. Cement ṭhalo le rawk zong a um fawn. Remhṭhat dingmi a tam ngai. Hi remhṭhat haumi hna hi kan tangka dirhmun zoh in a rannak in remhṭhat a si nakhnga a herh ningin khuakhannak ngeih zau a herh tiah a chim.

India ram Mizoram state Lawngtlai district in Myanmar ram Chin state Paletwa ramri lei cu India cozah nih a kalpi mi ramri kham dingmi ah aa tel ve. Pu C. Thanchhuma, Assistant Revenue and Settlement Officer, Land Revenue and Settlement Department Lawngtlai nih thonghnih kul rukchia pa ni sarih ah mizapi sin theihternak nawl a chuahmi ahcun Ministry of Defence Government of India nih Indo-Myanmar border fencing ramri kulh rian a kalpi cuahmahmi ah Lai Autonomous District Council hmunram, Lawngtlai District khuathlang lei border pillar number six in border pillar number nine kar zong border fencing hi kalpi ding a si. Hi kongkau ah Deputy Commissioner Lawngtlai zong nih thonghni kul ruk pur kulina ah mizapi theihternak ca a chuah cang. Amah belte cu BP number 6 le BP number 9 kar mizapi ram hna cu ram pass photocopy submit lo an um caah Land Revenue and Settlement Department LADC nih hi cathanh hi a chuah ṭhan. Lai Autonomous District Council hmun ram Longtlai District khawthlang lei Indo-Myanmar border area BP number 6 in BP number nine kar ram ngeitu hna cu thonghnih kulruk chiapa ni sarih in chiapa hlei sarih kar ah ram pass photocopy land revenue and settlement department LADC ah submit dih ding a si. Hi caan chungah ram pass photocopy submit lo hna cu ram kongkawa harsatnak an ton zongah Land Revenue and Settlement Department LADC nih tuanvo a la lai lo tiah a langhter. Aizawl sii-inn pahnih ah medical tourist zohkhenhmi an tam. India ram Mizoram State khualipi Aizawl khuachung sii-inn pahnih Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital nih cun Myanmar ram in damlo phanmi hna cu medical tourist bantuk ah an ruah kong an chim. Cu bantuk cun rambuai ruangah harsatnak tong damlo tawreltu Medicine Sans Frontiers MSF Doctor Uida Borders he damlo kongkau ah lungtlinnak an ngei. Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital rianṭuantu hna nih cun Myanmar ramri damlo kan zohkhenhmi hna hi an ram ah sii in fuhpanh ding an ngeih lo caah Mizoram an rak phan. Chin State le Arakan lei ah sii-inn hrawh an si caah an rak panhnak a sii-inn kan theih. Cheukhat cu Champhai in refer mi an si tiah an chim. Hi sii-inn pahnih nih hin Myanmar lei in a rak phanmi hi medical tourist ah kan ruah hna. Ramdangmi zohkhenh cu Mizoram caah a poinak kan hngal lo. Damlo an si caah cun kan zohkhenh hna a hau. Tu i kan zohkhenhmi nih hin chawva tampi kan te ca an rak luhpi. Hihi kan ca a chat hlei ah medical tourism ngeih hi kan i timh dingah kan ruah, tiah doctor pakhat nih cun a chim. Damlo kan zohkhenhmi hi ralzaam dih an si hlei lo, a dang tein a rak fuhpamhmi hi ralzaam nakin an tam deuh, tiah a chim fawn. Damlo kan zohkhenhmi man an pek, cun hmun dangin rak pekmi a um fawn. Cuhleiah Medicine Sans Frontiers MSF doctors Uidal Borders hmang in pek piak zung a um fawn. Hmun dangin an pek piak hna mi hi a petu an hngal fiang lem lo tiah an chim chap. Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital ah hin Myanmar rammi damlo an thahnem ngai. Hospital chung le apongkam dor cheu khata kawl cha in tial mi hmuh ding an um. Hi hi chimchai atam ngai fawn te thei asi. Laipa UFC champion Joshua Van nih ual MMA award-ah laksawng a co. Laipa UFC flyweight world champion Joshua Van nih Fighters Only World MMA Award-ah Breakthrough of the Year le Fight of the Year laksawng pahnih a co. Thawhhneh kul ruk chiapa ni riat zing i tuahmi a voi hlei sarihnak World MMA Awards laksawng peknak cu American Nevada ramkulh Las Vegas khuapi ah an tuah i Lai pa UFC flyweight world champion Joshua Vaughn nih Breakthrough of the Year le Fight of the Year ki in laksawng pahnih a co. Joshua Van hi UFC i voi hleikhat tiang aa thong i voihra teinak a hmu i voikhat a sung. Cun zaangcelhnak ah voi hleikua aa thong i voi hleisarih teinak a hmu i voihnih a sung. UFC flyweight world champion ahhin world champion taisawm zong a voikhatnak bik a hum him khawh fawn. Hi UAL MMA Award i peknak hi Fighters Only Magazine hruainak in tuahmi a si i UAL MMA ahcun limhang ngei bikmi laksawng i peknak a si. Tutan thawng kan thanhmi cu khavial khan a si rih lai. Zotu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarah kan i tong ṭhan te hna lai.